ביים חיים אין פרשת נח געבט צו פארשטיין וואס איז די חילוק אז מען זעט צווישן אברהם אבינו און נח אז ביי אברהם אבינו איז אדורך פארשידענע צרות אויף פארשידענע זאכן אלץ געראטעוועט געווארן בדרך נס מיר כסדים די פייער, כבשן ווייש, געהאט א מלחמה מיט די מלאכים, געווארפן עפר, עס איז געווארן חיצים, אלץ איז געווען בדרך נס. מה שאין כן זעהט מען א אינטערסאנטע זאך אז ביי נח, נח איז טאקע געראטעוועט געווארן פון די מבול, דער איינציגער וואס איז געבליבן איז געווען נח מיט די קינדער, אבער עס איז געווען בליב'ישן טבע, דער אייבערשטער האט אים געהייסן מאכן א תיבה, און ער איז געגאנגען אין די וואסער, מען האט עס צוגעמאכט, אוודאי עס איז געווען א מורא'דיגע נס אז עס האט דורכגעלעבט די שטורעמעס, אבער עס איז געווען בליב'יש. בדרך הטבע וואס איז פשט פון דעם? זאגט דער בן עמך אים א מורא'דיגע יסוד אז בדרך שאדם מודד מודדין לו, אין א וועג ווי אזוי א מענטש פירט זיך אויף מיטן אייבערשטן, פירט זיך דער אייבערשטער כביכול מיט דעם מענטש. אברהם אבינו האט געהאט אסאך נסיונות, אברהם אבינו האט געדינט דעם אייבערשטן מיט א מורא'דיגע מסירות נפש, ער האט געהאט די עשרה נסיונות, און ער האט עומד געווען אין אלע די נסיונות, און ס'איז געווען מורא'דיג מורא'דיג שווער פאר אברהם אבינו, נח איז טאקע געווען א גרויסער צדיק, די תורה זאגט אז נח איז געווען איש צדיק תמים היה בדורותיו, אבער זאגט ער עשו אלוקים את הלך נח, אלוקים איז דאך די ענין פון טבע, נח האט געדינט דעם אייבערשטן על פי דרך הטבע מיט זיינע טבעיות, נישט געווען אויף אזא דרגה פון מסירות נפש. זאגט ער, וועגן דעם זעט מען אסאך מאל, ס'דא געוויסע צדיקים, געוויסע ערליכע אידן וואס זיי קענען פועל'ן גרויסע זאכן, זיי קענען, פארוואס? ווייל זיי געבן זיך אמאל'דיג אוועק פאר'ן אייבערשטן, קעגן זייער, זיי צוברעכן זייער טבע, קעגן זייער רצונות, און קעגן וואס ס'ציט צו טון. זאגט ער, דאס איז די סיבה פארוואס ביי אברהם אבינו איז געווען די נס, די ניסים, איז געווען שלא על פי דרך הטבע, מה שאין כן ביי נח איז געווען מלובש בדרך הטבע, איז זעט מען פון דעם א מורא'דיגע זאך, און טאקע שטייט אין אלע ספרים, אז ווען א מענטש איז בשעת נסיון און ער איז עומד בנסיון איז עס די גרעסטע עת רצון וואס ס'קען נאר זיין, אזוי שטייט פון ר' אהר'לע ראט די בעל שומר אמונה, די גרעסטע עת רצון וואס איז נאר דא ווען א מענטש גיבט אוועק פון זיך, ער וויל, ער איז עוצם עיניו מראות בראה און ער האלט זיך איין, דאס איז די גרעסטע עת רצון, פארוואס? ווייל ער צעברעכט זיין טבע, ער צעברעכט די רצון. ער צעברעכט וואס ס'ציט אים, די גשמיות וואס ציט אים, דאס איז די גרעסטע עת רצון וואס ס'קען נאר זיין פאר א מענטש זאל ער טאקע קענען אויספועל'ן אלעס גוטס, ווען א מענטש גייט דורך א נסיון זאל ער דאס אינזין האבן און אזוי וועט ער קענען אויספועל'ן אלעס גוטס.